Миргазиян Юныс, әдәбиятка зур тормыш тәҗрибәсе туплап килгән каләм ияләренең берсе. Сәүдә фотокорабларында ул бөтен дөньяны диярлек иңләп чыга, төрле илләрдә була. Әнә шул тәҗрибә аны кулына каләм алырга мәҗбүр итә. Шул рәвешле, 1964 нче елны Казан утлары журналында яшь язучының Безнең өй өянкеләр астында иде әсәре дөнья күрә. Миргазиян Юныс татар әдәбиятына тәҗрибәле очучы һәм тәҗрибәле диңгезче булып килеп керә. Һәм гомумән ул инде тәҗрибәле язучы булып та килеп керә. Ул 1927 елның май айында Баулы районының Исергәп авылында дөньяга килгән. Гап-гади татар авылында туган гап-гади татар малае. Һәм ул үзенең тырышлыгы белән Баулыда укып, Э, аннары соң Мәскәү университетына укырга кереп, э, аңа кадәр инде очучы булып эшләп, э, Мәскәү университетында укыганда үзенең кыйбласын бөтенләй башка якка алыштырып, романтикага бирелеп, диңгезчелеккә китә, ул Кара диңгез пароходчылыгында эшли, анда зур дәрәҗәләргә ирешә һәм барыбер укуын фило... Мәскәү университетының филология факультетында укуын читтән торып тәмамлап, Мәскәүдә чыга торган Наука и религия дигән бик абруйлы һәм бик җаваплы журналда Бүлек мөдире булып эшләп, русча гына сөйләшкән мохиттән татар дөньясына әйләнеп кайтып, өр-яңадан татар телен әдәби дәрәҗәдә өйрәнеп, бик матур, бик саллы фикерле әсәрләр алып кергән язучыбыз ул безнең. Һәм ул Тукай премиясенә лаек булган язучыбыз да. Аның э, иң беренче китабы 1968 елда чыга. Ә беренче әсәрен ул 1964 нче елда, 37 яшь булганда яза. Бер, беренче әсәре аның рус телендә була, Тимер фил дип атала ул. Одессада
конкурс оештыралар диңгез хикәяләренә. Һәм Миразен абый шушы фил дигән хикәясен русча язып, рус телендә язып, конкурска тапшыра. Һәм ул аны оныталда инде. Бер заман Аңа әйтәләр, менә сезнең хикәягез чыккан һәм беренче урынны алган. Шушы комиссиянең жюри әгъзасы, не комиссиянең председателе инде Паустовский. Паустовский бирә беренче урынны Миразяна Юнусның шушы хикәясенә. Хәзер шушы русча язып башлаган кеше Безнең өй янкиләр астында иде дигән тагын бер хикәя ул, икенче хикәясе монысы. Монсын инде ул татар милләтенә, татар карчыгына багышлагач, русча язмый, татарча язып карый моны хәзер. Бу аның беренче язган хикәясе, татарча язган хикәясе. Һәм Казанларында басылып та чыга. Ул үзенең публицистикасында ул безнең татар әдәбиятына бик көчле публицистика биргән э, язучыбыз. Менә шушы публицистикасында ул шулай ук әйтеп китә. Мин русча язып та, конкурсларда җиңеп, э, төрле басмаларда, рус телендә чыга торган басмаларда басылып та үземне зур язучы итеп хис итеп йөри алыр идем ди. Ләкин аңа бу канәгатьлек китерми, рухи канәгатьлек китерми. Аның татар халкына, үз халкына, үз милләтенә хезмәт итәсе килә. Һәм ул беренче әсәре итеп Милли әдәбиятка керткән өлеше аның барыбер безнең өй өянкеләр астында иде дигән хикәясе дип санарга кирәктер дип уйлыйм мин. Чөнки ул нәкъ менә шушы әсәре белән татар әдәбиятына милли җанлы, милли рухлы язучы килүен раслый. 1964 елда шушы әсәрен яза һәм шушы ук елны ул әсәр Казан укларында басылып чыга. Һәм басылып чыгуга ук үзе турында Миргазиян Юнус үзе турында яңа сүз әйтә торган язучы килде дип хәбәр итә. Чөнки бу әсәрдә э, без бик э, моңа кадәр әйтелмәгән яңа тема, яңа сүз күрәбез. Аның иң э, зуры ул беренче тапкыр 1900 44 нче елның 18 нче маеннан соң безнең мөхиттә СССР территориясендәге татарлар арасында пышылдап кына әйтелә торган темага кагыла ул һәм ул аны матбугат аша әйтә, ул да булса Кырым татарлары темасы. Әлбәттә, ул моны бик урап, бик читләтеп әйтә, аңлаган кеше аңларлык итеп кенә әйтә, ләкин бу Кырым татарлары турында без Казан татарлары, Идел буе татарлары һәм Кырым татарлары арасында безнең тарихи уртаклык бар дигән беренче сүз була. Бу әсәр чынлыкта бомба шартлаган кебек э, шундый бер э, шартлау ясый мөхит, татар мөхитендә. Э, аны барысы да күрәләр, барысы да аңлыйлар. Чыннан да язучының нәрсә әйтергә теләвен һәм Э, Миргазиян Юныс шуннан соң инде үзенең чын мәгънәсендә милли мөхиткә, милли мәдәнияткә һәм милли әдәбиятка ниндидер йогынты ясый алырлык язучы икәнлегенә инана һәм шуңа хезмәт итә башлый да. Беренче тапкыр мин күрдем Миргазиян абыйны Фаил Шәйфуллиннар, Эльмира Шәйфуллина инде иенде. Ләкин ныклап тырып танышып киттеләр һәм бергә эшли башлаулар редактор буларак башланды безнең 2002 елда иманга турлык дигән мәкалә яздым мин иҗаты аның иҗаты турында ул казанларында басылып чыккан 2002 елда һәм 2004 елда Альбат рус язмышы дигән китап чыгардым. Разин абиның әсәрләрен нә багышланган китап. Һәм 2004 елда шул Альбат рус язмышы дигән китапка Тукай премиясе бирелде. Аның бер генә сүзен дә мин төзәтмәдем. Күз алдына китерегез, Миразян абый телне белми дигән кешеләр э, белән чагыштырганда килеп чыга хәзер шундый нәрсә без килеп чыкты инде. Аның бер генә сүзендә төзәтеп булмый. Чөнки ул шулкадәр нечкә тыя психологияне һәм шушы психологияне шулкадәр натуральный иттереп күрсәтеп бирә. Аның белән башка төрле эшләргә туры килде миңа. Соңгы томын менә Кыпчак кызы миңа эшләп бетерергә туры килде. Ул үзе исән түгел инде. Бу мин Миргазин абыйга редактор буларак тәкъдим иттем. Әйтә Миргазин абый сез күбрәк һава турында, диңгез турында, тормыш турында язасыз. Эдегез әле бер мәхәббәт турында да языйк әле бер шигырь дип инде. Яз ни, хикәя әсәр дип әйттек инде. Һәм ул яза башлады. Шушының камертунын табыр өчен безгә бик эзләнергә туры килде. Миргазин абый язып җибәрә бер бүлек. Мин аны укып чыгам да, үземнең фикеремне әйтәм аңа. Һәм аңа ничек инде юнәлештә эшләргә инде үземчә үз фикерләрне әйтәм инде. Ә ул эшләп җибәрә Мәскәүдән үзенең вариантын. Хәзер мин аны яңадан укып чыгам, аны нигә күчерәм. Билавикка инде компьютерга. Чөнки ул машинкада басмыйдыр. Компьютер да эшләми дрие. Ни өчен? Чөнки аның җәрәгенә операция ясалды. Машинкада басса, аның җәрәк клапаннары, тимер клапаны, резонанска кереп, теге машинка удар белән инде йөрәгенә начар була шуңа күрә бөтен әсәрләрен кулдан эшләде кулдан эшләп миңа җибәрә. Мин шуны карап чыгып инде, үземчә төзәтеп инде, чистартып җибәрәм. Ул яңадан аны шул кадәр күп эшли инде. Аның карарлыгы калмый кузмасының. Менә шулай итеп вариант эзлә үзең. Димәк, редактор эшләү, редактор булып эшләү минем аның язганнарын төзәтеп утыру түгел, киресенчә аны эшләтү. Ә ул шул кадәр җиңел эшли, ул үзе аңлап ала, менә мин нәрсә әйтергә теләгәнне, ә дип тота ул үзе эшли башлый. Менә шундый э, вариант эшләдек без. Шулай итеп, Кыпчак кызы үзе үлеп киткәч, әсәре калды. Бу мәхәббәт турында, аның беренче мәхәббәте турында. Ул 1988 елда гына профессиональ язучылык белән шөгыльләнә башлый. 1964 елда бит инде беренче әсәре чыга дип әйткән идек. Аннан соң ул бик күп әсәрләр яза. Шулай да аңа кадәр ул э, барыбер пароходчылык эшеннән китми. Ләкин менә 1988 елда гына ул 61 яшендә профессионал язучылыкка күчә һәм аның иң соңгы әсәрләренең берсе Кыпчак кызы романы була. Бу романны ул язып, кызганычка каршы язып төгәлләп бетерә алмый кала, ләкин менә шушы романда аның 1964 елда ук шушы кыйбласына, тугрылыгына ниндидер бер нәтиҗә ясап куя кебек. Менә мин үзекне укып китәм хәзер. Синең милли әдип булуың ул язучылык һөнәре генә түгел, Ул, синең эчке уҗданың, яшәү намусың. Ул, синең халык тамырлары белән бергә тоташуың, фаҗигале милләт аһәңен бер генә мизгелгә дә йөрәгеңнән җуймый, җаныңда йөртүең, милләт язмышы, синең изге вазыйфаңа, синең яшәү мәгънәсенә, синең үз язмышыңа әверелү. Бер Аллаң, газиз анаң хуплаган, сине милләт кадиме дәрәҗәсенә күтәргән бу олы мәхәббәттән дә зуррак мәхәббәтнең булуы мөмкинме? дип әйтә ул үзенең шушы соңгы әсәрендә. Менә шушы сүзләрне, шушы ук мотивларны без аның беренче, дип әйтик инде, Безнең өй өянкеләр астында иде хикәясендә үк күрәбез. Италиянең Бер шәһәрендә, зиратында диңгезчеләр экскурсиядә йөриләр. Ул анда Габдрахман Рахманкулов дигән аның үзенең альтер-эгосы инде ул. Һәм аның бик күп әсәрләрендә Габдрахман Рахманкулов Миргазия Нунусның үзенең альтер-эгосы буларак төп герой ролен башкара. Менә Габдрахман Рахманкулов Шушы зиратта, бөтенләй уйламаган җирдә татар сүзен ишетә. Менә шул рәвешле э, дөньяга сибелеп яшәүче татар кешеләренең э, телен ул безгә код, милли код буларак э, аның ни дәрәҗәдә көчле код икәнен бер, беренчесе шушы әсәрдә аңларга ярдәм итә. Менә шушы моңаша. Икенчедән, татар әбисе образын бирә ул безгә. Без инде бу вакытта татар әбисе, әбиләре образлары белән таныш. Безгә инде ак әби образлары әдәбиятта яшәп килә, инде формалашып өлгереп җитеп килә һәм ак әби архетибы э, шушы зиратта очраган татар әбисе безнең күз алдына нәкъ шушындый ак әби булып килеп баса. Шушы ак әби Үзенең туган җиргә, өянкеләр астында гы өенә кайтасы килүен, ватанына кайтасы килүен, сагынуын, үзенең әрнүен шушы Габдрахман Рахматкуловка җиткерә. Нинди генә ысуллар белән булса да туган илгә кайтасы килү теләген әйтә. Миргазиян Юныс шушы сагынуны гына әйткән булса да, ул инде безнең татар язмышы дигән конструктны, ватан конструктының барлыгын безгә күрсәткән булыр иде. Ләкин э, татар әбисе чынлыкта әсәрдә ничек булып дәвам итә? Татар әбисе качып Габдрахман Рахманкуловларның э, пароходына кереп калган була. Һәм шушы пароходта э, Диңгездә давыл вакытында ул әби үлә һәм әбине диңгезчеләр Кырым җирендә җирләп калдыралар. Һәм менә шушында тагын бер җөмлә әйтә безнең автор Миргазиян Юныс, без әбине, шушы әбине Кырым җирендә үзебезнең Бабаларыбыз белән уртак булган тарихи ватаныбызда җирләп калдырдык, дип әйтә. Ягъни, ул Кырым татарлары белән тарихи уртаклык барлыгын ассызыклап үтә, беренчедән. Икенчедән, тарих кодында безнең тагын бер калкытып, активлаштырып, актуальләштереп җибәрә шушы әсәре аша. һәм менә шушы рәвешле кечкенә генә ул бик кыска хикәя шушы кыска гына хикәядә ул безгә нәкъ менә милли әдәбиятта булган милли характерны бирә милли яшәеш э, фәлсәфәсен бирә төп кодларны барлап чыга ватан турында һәм татар халкының аянычлы язмышы турында мәгълүмат биреп өлгерә
Иргазан абый ничек ул? Яшьләрчә ул дәртле, омтылучан. Ул сабыйларча эчкерсез кеше, самими кеше, гади кеше. Картларча ул теге үсмерләрчә ул бәхәстә доңал кеше. Максималист. Картларча ул саллы, зирәк. Менә шундый төрле-төрле сыйфатларны ул үзе үзенә берләштергән кеше. Аның хәтере бик яхшы, башына белә. Дөнья психологларын белә ул. Дөнья әдәбиятын ул биш бармагы кебек белә. Димәк, яшәгәндә ул шундый күп катлы бер җылы күп катлап, катлаплы иттереп яши белә. Аның яратмаганы менә инде томаналык яратмаганы ике йөзлелек имансызлык Менә андыйлар белән аның бик тиз арбага күчәре ләгәшә. Ул дамаланып китәргә мөмкин, кызып китәргә мөмкин. Яратмый башлый андый кешене. Менә үзенчә яшен дип әйтик инде. Димәк, андый кешеләр белән ләгәшә икән, әлбәттә әйтәләр инде. Миразан абый, Миразан абый бик кызу кеше, бик катлаулы кеше дип әйтергә мөмкиннәр. Ләкин алай түгел. Әгәр дә уртак тел таба беләсең икән аның белән, ихлас җиңел аңлы яшәргә. Менә шулай әйтәм инде. Бүгенге көндә, беренчедән, чыннан да, бу мәктәп программасына керергә лаеклы әсәр дип саныйм мин аны. Чөнки анда алда санап әйткән безнең әдәбиятта булган менә бөтен кодлар, бөтен мотивлар, архетиплар, аларның барысы да бар һәм ул кыска гына ниндидер бер концентрация рәвешендә бирелә. Ягъни аны тирән дәрәҗәдә аңлатмасаң да, укучыларның күңеленә, хәтеренә һәм рухына сеңеп кала торган э, һәм сүзсез дә аңлашыла торган кодлар бар анда. Беренчедән, икенчедән бу әсәрне гомумән башка телләргә тәрҗемә иттереп, э, татар дөньясында татар кешеләре нинди, татар халкы нинди дигән Э, аның белән танышырга теләүчеләр булса, менә шушы әсәр аша гына да безнең милли характерны ачыклап, безнең турда ниндидер күзаллау булдырырга ярдәм итә торган хикәя дип саныйм. Миразен абый 20 гасырда әй зур язучы булды ул. Әмирхан Никиләр, Аяз Гыйләҗевлар, Мөхәммәт Мәгъдеевләр, Нурихан Фәттахлар, Фаил Шәфигуллиннар шушы югарылыкта торган зур классик язучыбыз безнең. Ләкин Миргазин абый күчә хәзер 21 нче гасырга. Мир Газнабиның әле килер көннәре 21 нче гасырда. Ул 20 нче гасыр язучысы түгел, 21 нче гасыр кешесе. Бәлки 22 нче гасыр кешеседер. Монда уже аерыла. Менә хәзер аның язган алты том чыкты дип әйтәм инде. Аның әсәрләре әле киләчәктә укыла торган әсәрләр. Кайсыбыз менә шуларны укып, нәтиҗә ясаганы бар. Юк, без әле җыраклашабыз һаман әле болардан. Боларның килер, килер көннәре әле алла. Менә шуңа күрә Газин абиның төп сыйфаты дип әйтергә мин бүгенге көндә ул 21 гасыр киләчәк язучысы. Ул димәк бер ягы белән дөнья әдәбиятына, дөнья халкына бәйле. Икенче ягы белән ул милли. Диалектиканы килеп чыга. Димәк, миллилектән башлап, дөнья әдәбиятына, дөнья югарылыгына кадәр ирешкән язучы. Шушы арада ул яши. Шуңа күрә ул аның күп кырлы, күп планлы язучы. Ул гади түгел. Ләкин кал алда түгел. Аны аңлый алган кешегә, үзе ярата торган, үзе ихлас кешегә аны аңлыйсы бер нәрсә түгел. Бик җиңел. Аның өчен теге шомартып утырга кирәкми әсәрләрне. Ул үзе эшләнгән инде, ул яши.